It-tija tiegħi saret ma tkun trid tiġi mkien. Saret konxja wisq mill-problema tal-inkontinenza. Minkejja li t-tobba jagħtuha pariri dwar kif tista' tikkontrolla l-problema, xorta waħda ma tgħidx taf. Aħna li neħdu ħsieb persuni anzjani, kif nistgħu ngħinuhom fir-rigward tal-inkontinenza?
Ħafna drabi l-ewwel miżura li nieħdu minn persuna li tbati bl-inkontinenza hija li nagħmlulha, inpoġġulha ħarqan jew pull-ups. Importanti l-ewwel ħaġa li naraw l-inkontinenza minn fejn ġejja, għax kultant l-inkontinenza tkun kawża ta' infection fil-PP pereżempju, jew inkella l-anzjan ikun ilu ma jkun ipporga allura jirriżulta li jkollhom konsegwenza ta' hekk inkontinenza. Jew inkella ġieli l-inkontinenza tkun kawża li ma jilħqux imorru t-toilet malajr biżżejjed ħabba problemi ta' artrite jew ħabba problemi oħra ta' mobilità. Allura importanti li l-ewwel ħaġa li nagħmlu meta anzjan persuna tkun inkontinenti naraw il-kawża x'inhi. Hemm numru kbir ta' każi li jkun jistgħu jissolvew mingħajr ma norqogħdu nużaw il-ħrieqi. Li minnhom kultant l-anzjan qishom inaqsulu daqsxejn id-dinjità minn. Allura importanti li naraw il-kawża.
L-inkontinenza tolqot lil miljuni ta' anzjani madwar id-dinja. Statistika turi li wieħed minn kull ħames persuni li jagħlqu l-40 sena jbatu minn forma jew oħra ta' inkontinenza. Imma l-inkontinenza tolqot lil kulħadd bl-istess intensità?
Le, ma tolqotx lil kulħadd bl-istess intensità. L-inkontinenza tista' tkun fil-kbar u anke kemm fiż-żgħar. Però iktar ovvjament ma nikbru hija problema iktar frekwenti. L-inkontinenza fin-nisa hija iktar komuni. Sa 85 sena l-inċidenza ta' inkontinenza fin-nisa hija doppju ta' dik fl-irġiel, però fl-età ta' 85 sena 'l fuq imbagħad l-inċidenza hija l-istess. L-inkontinenza fl-irġiel tista' tkun kawżata differenti minn inkontinenza fin-nisa. Per eżempju, inkontinenza f'nies li kellhom stroke jew li jbatu mill-Parkinson's jew ibatu miz-zokkor hija daqsxejn iktar frekwenti minn oħrajn li m'għandhomx dat-tip ta' mard. Però ma tolqotx 'il kulħadd l-istess u bl-istess intensità jew severità.
Għalkemm din hija xi ħaġa komuni, l-anzjani ma għandhomx jirrassenjaw ruħhom li din hija xi ħaġa normali u daqshekk. Għandhom huma wkoll jippruvaw jegħlbu l-iskumdità ta' din il-kundizzjoni ħalli ma jtellfux mill-ħajja tagħhom ta' kuljum.
Importanti li ma nħallux dil-problema taffettwahom speċjalment fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. L-inkontinenza sfortunatament hija waħda mill-kundizzjonijiet li il dak li jkun ġġe tiżolah mis-soċjetà. Dak li jkun jibda jiddejja, joħroġ pereżempju jew jekk ikun imur xi għaqdiet jew xi laqgħat jew pereżempju jmur id-day center jibda jaqta' minn dan l-affarijiet għax jibda jħosslu skomdu. Jibda jibża' li n-nies qed jinnutaw li huwa inkontinenti jew kellha li qed ikollu din il-problema, allura jibda jiżola ruħu fid-dar tiegħu jew tagħha. Allura importanti li kemm jista' jkun kif qed naraw il-kawża tal-inkontinenza x'inhi. Hawn il-mediċini li jistgħu jingħataw biex nevitaw l-inkontinenza jekk kien infection pereżempju tista' tingħata l-kura, antibiotics, u għal problemi oħrajn hemm mediċini differenti. Ovvjament jekk wieħed jasal li fl-istat li ma jistax jikkontrolla l-inkontinenza hemm miżuri oħra li wieħed jista' jieħu biex jevita l-problema speċi li tkun li ġġegħlu jiżolah mis-soċjetà. Jista' tista' tuża pull-ups, tista' tuża pest speċjali li tikkontrolla l-problema.
L-ideali f'kundizzjonijiet ta' dan it-tip u li wieħed jindirizza l-kawża li qed twassal għall-inkontinenza, kif ukoll forom ta' prevenzjoni li jistgħu jbiegħdu r-riskju li din il-kundizzjoni tiżviluppa.
Mela, il-kawżi eh, prinċipali tal-inkontinenza huma mart bħal puplesiji, bħal Parkinson's, minn bati bit-zokkor. Eh, hemm ċertu pidlon li jistgħu jikkawżawlek inkontinenza allura dejjem tajjeb Meta jkollok din il-problema tmur għand it-tabib u tgħidlu l-pilloli li qed tieħu kollha għax jista' jkun, pereżempju, il-pilloli ta' li jġegħluk tagħmel pipì li nużawhom biex nikkontrollaw il-mard tal-qalb, iġegħluk tagħmel ħafna awrina f'ħin qasir, allura ġieli ma jkollokx ċans li tilħaq it-toilet fil-ħin. Allura tieħu prekawzjonijiet li tkollok komod, pereżempju, viċin. jew inkella tkun preparat fil-ħin li tieħu dawk il-pilloli tkun viċin tat-toilet. Però l-inkontinenza tista' tkun ukoll ħabba problemi li inti ma tlaħaqx it-toilet ħabba problemi ta' mobilità. Min ibati biz-zokkor, pereżempju jekk ikollu z-zokkor għoli ħafna jista' jkollu dil-problema tal-inkontinenza. Allura ċertu mard jekk ikun kontrollat tajjeb jista' jevita li tkun inkontinenti. Fl-irġiel, pereżempju, hemm min ikun inkontinent minħabba problemi ta' prostata, però daż-żmien sar hawn ħafna bejn pilloli u bejn operazzjonijiet, hawn ħafna kura li tista' ssir għal dat-tip ta' problemi.
Tikka aktar fuq saħħtek. L-anzjani li jieklu dieta bilanċjata jagħmlu eżerċizzju fiżiku regolari, ma jpejpux u jżommu piż adekwat għandhom anqas riskju li jibdew ibatu minn diżabilità fiżika kawża tal-età. Fl-anzjani huwa komuni li aktar ma l-persuna tikber aktar jitfaċċaw problemi fiżiċi. Dawn il-problemi jwasslu għal problemi ta' mobilità, Problemi biex wieħed jagħmel l-affarijiet l-aktar bażiċi b'mod indipendenti. Ir-riċerkaturi li mexxew studju kbir fl-Istati Uniti qalu li qatt mhu tard li persuna anzjana tibdel l-istil ta' ħajja tagħha. L-importanti hi l-motivazzjoni u li tkun imdawra b'nies li jagħmlulha kuraġġ biex tibqa' attiva. Tikka aktar fuq saħħtek nhar it-Tnejn.